Dostlar hemmäňize salam. Nobatdaky sapagymyza başlaýas JavaScript dili boýunça. Bu günki geçjek zatlarymyz tipleri danylaryň. Bu diýdigim ýaňky görnüşleri danyny bolanda maglumat bolýar. Tipleri şonuň görnüşleri naprimer meselem maglumatlaryň maglumat her hili zat bolup bilýär. Ýa san bolup bilýär, bolmasa tekst bolup bilýär, surat bolup bilýär, bolmasa ýaňky prosta bir znak bolup bilýär, simwol. A biz geçen sapakda geçipdik nä peremennalyň nämedigini, ýagny üýtgeýän ulluklaryn nähilidigini. Olary var i var, let i konst diýen sözleriň üsti bilen döretmänini öwrendik siz bilen. Haçanda biz naprimer led meselem led diýip ýazsak yzyndanam peremenniň adyny ýazyp deňderiň sag tarapynda şoň manysyny znaçeniýesini ýazýadyk. Indi şol peremenileriň içine lýuboý bir zady goýjak bolsak maglumat bolýar. Şoň rusçasy danny bir maglumat. Şol danylaryň hem her hili görnüşi bolýar, ýaňky aýdyşym ýaly, ýa sam bolup bilýär, ýa setr bolup bilýär. Bu günki uragymyz hem şol şol barada. Ine, meselem, JavaScript dilinde ýedi sany tip tipi bar danylaryň. Danylar ýaňky aýdyşym ýaly maglumatlaryň indi birinji tip bu number to jest ýaňky sanlar geliň indi öňki edişimiz ýalyk başda näme edeli papka döredeliň okuw papkasyna girip javascript üç edeliň Şimdi şunun içine iki gezek bas girýäs ve Visual Studio Code redaktorymyzy açýas. Şimdi siz özüňiz öwrenensiňiz birinji gerek faýlymyz bize Index.html Index.html gerek sebäbi rezultatymyzy brauzerde görmek üçin. Bäri bolsa Emmediň kömegi plagin Emmediň kömegi bilen strukturamyzy ýazyp alýarys. I ýapylýan body teginiň öňünden hem JavaScript-i goşýarys. JavaScript-i häzir goşup bilmeýäs, sebäbi biz döretmedik. Geliň döredeliň. Script nokot js JavaScript döretdik. Indi şuň ýoluny src atributynyň içine ýazýas. Ýoly bolanda şu faýla çenli. JavaScript bäri ýazýas bu gün näme JS üç indi html sahranit edýäs we ýapýas kontrol s etseňizem bolýar save etseňizem bolýar bu wkladkada gerek däl biz diňe JavaScriptde işleýäs indi serediň biziň birinji danymyz Deep down limuz number. Geliň peremenini döredeliň başda let deep num deňdir 100 diýeli. Biz häzir bir peremenini döretdik. Peremeniniň ady num. Oňam içine 100 diýen sany saldyk. Indi serediň. Şun şun şun tipi tipi görnüşi number. Ne hadi şun nähili tipdedigini görmek üçin JavaScriptde şeýle bir funksiýa bar. Başda konsol log ýazyp alalyň. Konsollaryň içinde-de ýaňky aýdan täze aýtjak funksiýamy ýazaýyl. Ady typeof. Bu funksiýa däl-de komanda diýs, operator diýsegem bolýar. Şuň kömegi bilen islendik peremennynyň haýsy tipe degişlidigini görüp bolýar. Meselem. Aý, lýuboý islendik peremenni diýenimde men hökmän adyna düşündim. Men-ä bu ýerde köp, müň sany peremenni ýazyp goýsam, şolaň atlary boýunça men şolara ýüzlenýän. Hä, men ýüzlenýän nam diýene. Indi konsolog bize görkezmeli haýsy tipe degişli şu nam diýen peremenni. Oň üçin öňki aýdyşym ýaly brauzerden görsegem bolýar, bolmasa Redaktor koduň özünden şeýt görsegem bolýa. Run kod. Ine number diýip ýazdy. Geliň brauzerde göreliň. Onuň üçin syçan sag tarapy Prosmotret kod. Ine number. tipi. Konsolowicz, özüňize gowy düşünikli bolar ýaly, şeýdip ýazsaňyzam bolýar. Goşa dyrnagyň içinde ýazýaňyz, tip, number diýip. Goşa dyrnagyň içinde ýazylan zatlar setr bolýar, şonuň üçin hökmany ýapmaly. Bir goşa dyrnagy açdyk, ýapýas, soňam otur goýýas. Ine serediň, otura çenli bir komanda i oturdan soň bir komanda. Sahranit etdik, kontrol s. I brauzere baryp görýäs. Ine, ýaňky ýazanymyz, a bulam programmaň özi hasaplap berdi bize, number dan. Indi number bilen düşünüklidir size. Ýaňky number hökmany tegelik san goýmak gerek däl. Isleseňiz oturly san hem goýup bilersiňiz. Drop sanlaryny. Nam däl tolka. Nam 2 bolsun. Ne 3.114 piň bakasda. Indi Isleseňiz şeýle etseňizem bolýar, bolmasa muny kopirować edip alýaňyz. Näme çykýar? Type number. Ýa type name etmeli sebäbi peremenýaň adyny ýazýas. Bäri 2 diýýäs. Type name 2. Bäri 2. Nokatly otury siz goýup ýazsaňyzam ýalňyş bolmaz. Goýman ýazsaňyzam ýalňyş bolmaz. Sebäbi JavaScript-de nokatly otur goýman ýazsaňyzam bolýar. Köp dillerde nokatly otur bolmasa ýalňyş bolýar. Şoňa üns beriň. Ine, ikisem number boldy. Indi number düşüniklidir diýip men umyt edýän. şuleň öňüne şu kodlar işlemez ýaly bize müşaýat etmez ýaly udalit etmeýäs de prosta kommentariýa tık goýýas öňüne iki sanyk näme goýup sleş goýup indiki biziň geçjek tipimiz tipimiz danylaryň ady big int Indi serediň Begin öňi ýokdy. Ol täze çykdy. Ýöne Begindem edil Number ýalyk tip, ýöne onda Numberden tapawutlygy Number ikiň derejesinde elli üç näme alyp bilýär. Şoň ýaly uly san alyp bilýär, ondan ýokary alyp bilmeýär. Ikiň derejesinde elli üç bolanda i minus bir. Ol hökmany däl. Ine ikiň derejesini elli üçden görmek üçin size öwredeýin. Obnowit edýäs. Biz aňyrda kommentariýa goýduk, şonuň üçin bärde ýok. Ikiň derejesinde elli üç diýdim. Ony ýazmak üçin şu brauzeriň özünde funksiýa bar, JavaScript funksiýa. Maz pov Siz dereje lüboý sany geç ýa çykaryp görjek bolsaňyz ýazýaňyz, ikini ýazdyk, ýa otur goýup derejesini ýazýaňyz, ikiniň derejesini elli üç. Ine, serediň, şuň ýaly ulakan san alyp bilýär, browser, browser hem boldy, number, a şundan ulakan san alyp bilmeýär. Begin diýen ýaňky tip geldi, şoň kömegi bilen indi ulag sazlary alyp bolar. Begindiň ýazylyşy şuň ýaly döredýäs. Const diýip döretsegem bolýar, tapawudy ýok. Big Big diýip goýaýyn prosto. Indi serediň. Bärde Şu sany saklaýarka kontrol si edip kopirowat edibolýan we taşlaýan ine a bu ýa abyşnyý namberem alyp bilerdim muny şedip şoň üçin tapawudy ine goşýan köp sany naprimer goşdum i Begin şu ýere belläp goýaýyn. Şu begin tip bolmak üçin şu ýere hökmän n harpyny dabawit et, goşmaly siz. Indi serediň. Konsol logy alýas we barlap görýäs. Çyndanam beginmi ha şuň tipi?

Begindiň tapawudy diňe şonda ulakan sanlary ýazmak üçin. A number ýaňky aýdan sanyma çenli ikiň derejesine elli üç. Minus tarapam plýus tarapam şoň ýaly. A indi indiki tipimiz string. String diýmek setir diýip düşünseňiz bolýa. Ýaňky znaklar, harplar Probel hemmesi şu stringe girýär. Onuň üçin belleýäs. Str dip. Peremeniniň atlary lüboý bolup biler, öz islegiňize görä at dakyp bilersiňiz. E, sebäbi özüňiz düşüner ýaly bolsa boldy. Programma hiç hili dahyly ýok. E, indi aýtjak bolýanym JavaScript-de string diýen tip, tip, tipleriň znaçeniýeleri, manylary elmydama goşudynyň içinde ýazylýar. Naprimer, şeýdip ýazsam, ýa şuň ýalak ýeke goşudynyň içinde, ýa muň ýalak goşudynyň içinde. Iň bolmanda şuň ýaly goşudynyň. Üç sany goşudynyň içinde ýazyp bolýar, hiç haýsam ýalňyş bolmaýar. JavaScript-iň standarty boýunça hemme ýeke goşudynykda ýazýar, şonuň üçin bizem

Ine, jogaby çykdy. Indi tipini göreli. Öňüne type of funksiýasyny ýazyp, ile operatoryny ýazyp, type of run kod ine string diýen tip. Hemme zat, näme zat goşudyrynyň içinde bolsa, ol string bolýar tipi. Is number is begint olar gyş dyrnakda ýazylmaýar. Onda uje eger ine naprimer şu sözüň ornuna biz ýüz ýazsak uje goşa dyrnagyň içinde şoň üçin tipi ýene string bolýar. San bolup bilmeýär goşa dyrnagyň içinde. Ine string. Indiki tipimiz null. Nol diýeni tip däl. Size nädip düşündirsem bolýar. Nol diňe özi ýazylýar. Ol hiç bir zat ýazyp, oň tipi nol diýip bilmeýäris. Biz naprimer en diýip ýazyp, nu bir zat ýazyp, muň tipi nol diýip bilmeýäris. Diňe noluň özüni ýazanda şoň tipi nol bolup bilýär. Ine konsol log ýazýan häzir. N. Şuň jogaby nol bolýar. Ýagny N peremeniniň içindäki nol. A indi şuň tipini görsek. Type of. Obýekt. Ýöne object obýekt däl bi. Bu prosto JavaScript-iň öz ýalňyşlygy diýsegem bolýar. Sebäbi ol hiç hili obýekt däl null. Prosto ýaňky hiç zat diýen manyny manyny berýär. Null diýen hiç zat. Hiç zat ýok. Absolýutny boşluk. A null elmydama ulanmarsyňyz. Şonuň üçin Bu kän bir ýanky wajyp temalara degişli däl. Eger düşünmedik bolsaňyz hiç hili gynanmaň. Praktika bilen düşünip gidýäňiz. Bular kommentariýa daily. A tiz kommentariýa etmek üçin öňüne ýazyp oturmaň prosta saýlap alyň şeýdip wydelit edip soň prosta ýesli eger sizde windows bolsa prosta kontrol Kontrol bilen ýa-da sleşi basyň. Ýa-da şiftiň sag tarap, çep tarapyndaky ýüz sorag belgi duran ýerde. Null indiki tip danlymyz undefined. Undefined nap bolup bilýär haçanda nap e, meselem biz ýazsak undefined diýip. Ine e,

Şuň znaçenisi ýok. Şoň üçinem şuň tipi undefined bolýar. Haçanda şuňa z deňdir goýup biz yzyna ýazmasak hiç zat zna şuň nämesi tipi undefined bolýar. Ine naprimer barlap göreli. Häzir znaçenisini görkezen ýalydyr ýöne bu tipi Sebäbi bu munuň içinde hiç zat ýok biz deňdir goýup etmedik prosta döretdik peremenini ýöne ýaňky manysyny znaçeniýesini bermedik hiç zat üçin ony aňsat barlamak üçin şu ýere ýazýas type of run kod i undefined görşüňiz ýaly prosta undefined Anda find bolýaçyň hiç hili zat ýüklemesek ine meselem şu peremeniň içine saldym diýeli kyrk bäş kyrk bäş uje undefined bolmaýar bu uje number bolup gidýär. Ine number pikir edýän undefined düşünikli bolandyr Bolmasa öňki aýdyşym ýaly islendik wagt sorap bilersiňiz ýutubda ýa-da instagramda ýazyp. Obýekt. Obýekt diýen örän çylşyrymly tip danny. Muňa häzir siz JavaScript kän düşünmeseňiz obýekt diýen tipa-da kän düşünmersiňiz, ýöne men häzir görkezeýin size. Sebäbi Hem wagtyň geçmegi bilen hemme zady öwrenersiňiz. Naprimer, obj diýip men obýekt döredýän, obýekt JavaScript-de figur nuskopkalar arkaly döredilýär. Ýene şeýdip döredilýär. Ýa-da bolmasa konstruktor arkaly döredilýär. Indi serediň-ä, häzir biz döretdik. JavaScript obýekt. Indi şunuň muny kommentariýa edeýin. Şu döreden obýektimiziň tipini görjek bolsak konsol.log diýip ýazýarys we type of komandasy ýokç. Run kod edýäris. Word obýekt tipi. Bulara häzir düşünmersiňiz, ýöne hiç hili kyn ýeri ýok, wagtyň geçmegi bilen bulara düşünersiňiz praktikada. I ýene bir tip dany, bulam täze çykdy diýsek hem bolýar. Simwol. Simwol diýeni biz, naprimer, led, başda undefined led n diýip başda nul goýduk aşakrakda ýene bir znaçeniýe goýsak naprimýer başga bir zada öwürsek eger simwol diýen tipiň kömegi bilen ýazsak biz simwol bu diňe unikalnyý diýmekda unikalnyý znaçeniýesi ony üýtgedip bolýar ýöne üýtgedeniň bilen üýtgemeýär haçanda biz konst sözüniň kömegi bilen perimini döredende ýaňky brauzer i wapşe redaktor ýaňky oşipka berýärdi ýalňyşlyk a simwolyň kömegi bilen etsek üýtgetsegem a hakykatda üýtgemeýär şonuň üçin şu tip danyny oýlap tapyldy biz bu tip danyny uly birazrak düşünmesek javaskriptiň nähili işleýşini häzir men size görkezenim bilen hiç hili zada düşünmersiňiz a tak ýedi görnüşi bar poka şto häzirlikçe i bolany men ýutubda goýaryn öýşüňizi şoňa seredip ediň ýöne siz näçe köp gaýtalasaňyz menden soň özüňiz oturyp bir zatlar etip görseňiz we jogaplary görseňiz tiz öwrenersiňiz. Siziň näme iş etmelidigiňizi öýüşiňizi men YouTube kanalda ýaňky opisaniýada wideoň aşagynda ýazyp goýaryn. Şonuň üçin tizara YouTube-a çykar sag boluň.